Ki te whei ao, ki te ao mārama. Ko te wā pea tēnei hei whakamoe i te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi. E ai ki a Shane Jones. Whakamutua te Taraipiunara me hoki mai anō ki tētahi paepae whāiti rawa atu.
Raru ana nā Māra kai te tai tokerau nā nā whiu o te huarere. We've got quite a few plants ready to go out at the moment which we haven't got ground ready for which is a bit of a problem and more rain is not really helping us at the moment. Ā, he kaipakihi Māori, 15 noa te pakeke, e patu tāpara ana i te whakataunga kia hokona atu āna poi ina toa countdown huri noa i te motu. It's quite hard case to hear my 15 year old daughter talking business and sitting at the table with Countdown CEO.
Kaiako iti, kaiaku rahi huri noa rarau mai ki te ao marama. E mea ana te hau kāinga o Muriwhenua, kai te rongopū rātou i nā kino o te huringa āhuarangi i tēnei hōtoke. A ko te whakapono ka kino ake, ka matawhawhati hoki te whiu. Kua katia anō nā rori i te riu o Mangamuka nā nā horonga whenua. A he kaihokohoko huarākau, huawhenua hoki kua rongo i te riri o Tāwhirimātea. Kai a Tūmamao Harawira te roa nā atu o nā kōrero. Mai te nōta hōtoke kore ki te nōta hōtoke otinga kore. We seem to be having more of these rain events when we should be doing planting. Tōna 1,500 kāinga pakihi hoki i muri whenua, i mahue kore hiko mai whai muri i te ua nui i tērā wiki. Me te noho pūreirei o Kaitaia i te motu whānui. Kapi ana ko ngā rori maha huri noa. Ko John Reid te kaiwhakahaere o Bell's Produce, tētahi o ngā kamupene a Te Rūnanga o Te Rarawa. Hai tāna, kei hē tonu te ngau o te huarere kino. We've got quite a few plants ready to go out at the moment which we haven't got ground ready for, which is a bit of a problem and more rain is not really helping us at the moment. Ko te māharahara nui mō te takiwā, ko te katinga o te huarahi i te kō awaawa o Mangamuka. I whakapuarehia anō inā tata nei, Whai muri i te horonga whenua i te tau 2020. The Mangamoka Gorge being closed for us is is a major blow for us. It it really um we did it we did it um the summer before with with the Mangamoka closed. It is really really hard work. Ā, mō John me tōna kapa, he rite tonu ngā taumahatanga o te waipuke e kore e taea te whakapuru. I, yeah, I just hope that after this lot of rain we, that's it for a while, we can, we can, we can do without any for, for a, for a month. Tūmamao Harawira, Te Ao Mārama.
Kai te toro ki tua tōna mana whakahaere mō nā kaupapa Māori. Koia te whakapae a te Mema Pāremata o mua o Niu Tīreni tuatahi a Shane Jones, mō te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi. Hai tāna, me aro pū te Rōpū Whakamana ki ngā mahi whakaoti i ngā whakataunga kerēme o mua, ehara mō te whakaū tikanga Tiriti ki roto i ngā kaupapa here kāwanatanga mō te whai take tonu te take. I kōrero a Shane Jones ki a mātou o Te Ao Mārama i kō ake nei. Me hoki anō rātou ki te whakaea i ngā nawe tawhito, ā, ko tā rātou he kimikimi noa, he haka pōrērea noa, noiho nei. Take tēnā ōku i mea ake ko te kaupapa hei whakatutuki mā rātou ko ngā kerēme Ā-whenua, ā-ika, kua tata te oti wēnā kerēme ā-iwi. Nā, ka, ka, ka eke rawa ki tērā wā, ka pau i a rātou te whakatau i ngā kerēme ā-whenua, ā-ika, ā, ā-taiao, whakamutua te Taraipiunara me hoki mai anō ki tētahi paepae whāiti rawa atu. Ehara i te mahi māmā, nē te whakatau kerēme, arā ētahi iwi kua roa te wā e whiriwhiri ana, ētahi e whakawhitiwhiti kerēme, hei tauira ake, ko tō iwi o Ngāpuhi e tohetohe tonu ana. Pai kē atu me whakatau mārika te Taraipiunara i ngā take e toe ana ki roto i a Ngāpuhi. Kāti te whai pīhau, kāti te whakapōrearea i ngā take o te kāwanatanga e hāngai ana ki te tāke, E hāngai ana ki te whakara whakahaere ratonga kei te, kei te wahanga hauora. Take tēnā ōku me te me nei, he kūrapa anō iho te mahi a te Taraipiunara kei te whai pīhau, kei te rapu tūranga hou mō rātou. Ehara tērā te mahi tika hei whai mā rātou. Na, e nākau nui ana te Māori ki te whakau i nā take tiriti ki roto kē i ētahi kaupapa i tua atu i nā whakataunga kerēme pēnei nā ture kāwanatanga, engari he kaupapa whai take ēnei, nē?
Tāku e pōuri nei, kei te whakatutua haeretia e te kāwanatanga ko te Tiriti o Waitangi. Whakamutua tēnei tōtō i te tiriti ki roto i ngā wai e toru, E kore au e hakae atu ki tō rātou hiahia kia riro ma te Kāwanatanga Matarua, te co-governance e tū hei tauira mō ngā kaupapa wai e toru, mō ngā kaupapa hauora. Pai kē me waiho ko te Tiriti kia tū ki runga i tōna tūranga e tika ana. Kāore, kāore au e hakae ana me mau mai, me tō mai e rātou ko te Tiriti. Maeatanga ake ko te Tiriti kē te mea e whakahāwengia ana e te hāpori, Nā te mea ki te kāore te hāpori e tino ma, tino, e tino tatū i roto i ō rātou ngākau, ki te kore e hakamāramangia, mārikatia ki a rātou he aha te painga, he aha te patanga, e kore, māku titiro, e kore ērā whakaaro kaupapa o te kāwanatanga e toe. Kei te tohea tonutia te take Mana Takirua, nā ko te whanaunatanga i waenga i a Ngāi Tūhoe me te Karauna mō Te Urewera e kaha whakatauirihia ana mō te whai hua. Āe, tērā tauira i oti i waenga tonu i a Tūhoe me John Key, he aha ngā painga kua whakawhiwhia mai ki a Tūhoe rā roto i a Waikaremoana? He aha ngā painga kua whakawhiwhia mai i roto i tēnā whenua tāpoi? e kīia nei ko Te Urewera. Engari, he rerekē te, ngā mahi ngātahi whakahaere whenua ai, he rerekē tērā kia tū ai te Kāwanatanga Matarua kaupapa neki i roto i te wāhanga hauora. Ko te wāriu o ngā moni kei roto i te tari hauora kei te eke ki te 20 piriona tāra. Nā wai rānei i teka me waiho ko te Kau Governance hei whakahaere i tētahi pūtea pērā rawa te nui? Pēnā hihi ana te kāwanatanga kia tautokotia mai ai, haria ki te aroaro o te marea whānui, haria ki te aroaro o te hāpori whānui hei te paunga o te tau e are ake nei. Shane, E kore e taea te whakarerekē ture mēnā kāre koe i roto i te wharemiere?
Āe, ki te hoki anō ki roto i te Whare Pāremata ko te tae o ngā kaupapa ka haria, ka pīkautia e mātou kia whakarerekētia ai te ture e pā ana ki te Taraipiunara. Ko huri anō i tana tana haere kūrapo nōhio nei ki te rapu take kia tū kia tū rerekē, kia tūhou ai rātou. Kāore. Ko tō te rā ki runga i te Taraipiunara me hakahau, ā, ko te ture e pā ana ki a rātou. Engari ko te pātai miriona tāra nei, kai roto, kai waho rānei a Aotearoa tuatahi i te whare? Āe, āe, āe. Nō te Rātapu Pahure tata ake nei, i oti a Winitana tētahi whaikōrero, ā, kei te takiwā o te 400 tāngata i puta mai, whai taringa ai ki roto i Mahurangi, nā, nāna anō i whakatakoto i te mānuka i reira. Nā, kia, kia, kia manaakitia ai mātou, ki te hoki anō mātou, ka nāti au ēnei whakaaro pōhouhou pēnei me te puapua, pēnei me, pēnei e, me tētahi atu ā, mea āhua hōhā nei ahau ko ngā ingoa Māori neki. Ā, ko te whatu ora, e mara, hoi nō te whatu e mōhio nei au, ka aipaina te tangata ki te kōhatu. Ka mutu, ko te aka, ko te aka e mōhio nei au, ko te ara, ko te ara, ko te ara tērā, ko te rerenga wairua. Oha wēnā ingoa, nā te mea ko te hanga nā rātou wēnā ingoa e whakairo, horekau ō rātou whakaaro e hōhonu ana.
Oteahu nei kei te whakaea ka hoki atu a Aotearoa Tuatahi ki nā kōwhiringa pōti a Te Rātou. Ki tētahi atu kaupapa, kei te rere ake te kupu whakatūpato i te Minita Kaupapa Waonga i a Peeni Henare, Hei whakamataara i te hunga e hiahia ana kia whai wāhi atu ki te pakanga i Ukraine. Ka whai tēnei i te whakatau a te ope kātua he hōia i wehe ki te whakatā kāre hoki he utu mahi i mate i Ukraine. Tērā hoki te whakapono i haere te hōia ki te puku o te riri o te pakana hei tiaki i te whenua o Ukraine. E whakapaetia ana arā ētahi atu hōia nō Aotearoa kei te whakatā i ō rātou tūranga mahi Engari kai reira tonu e pakana ana, no reira kai te noho mānukanuka te Minita Kaupapa Waonga.
Kia mataara, tirohia ki ngā tohutohu me ngā mataaratanga kua kōrerohia nei e Minita Mahuta i tēnei wā tonu, he wāhi mōrearea tēnei, me kaua koutou e whai whakaaro kia anga atu ki taua whenua.

Nau mai anō. I te kainamutanga mai o nā kōwhiringa pōti ā-rohe, kua tupu te āmaimai i waenga i te tokomaha i te hauruatanga o nā pōti Māori. I tēnei tau e 35 nā Kaunihera ka whakaū i nā wāri Māori. Engari, e ai ki te Kaikaunihera o mua ki a Willow Jean Prime, ki te tū te ringa o Ngāi Māori ki nā wāri auraki, e tūpono whakakaha hoki ngā reo Māori ki te Kaunihera whānui.
Mehemea ka tū ētahi atu Māori ki ngā tūru auraki, i runga anō i ō rātou whakapapa ka taea, ā, tērā pea ka tokomaha ake ngā Māori ki roto i te Kaunihera. Ko ahau tētahi e tū ana mō tētahi tūru auraki i roto i te Whare Pāremata, engari he mea uaua ētahi wā te whiwhi i ngā pōti. ā, koirā te take kua whakawātea ēnei tūru Māori motuhake ki ngā kaunihera.
He hau toru ōnā kaimahi i te maunga o Ruapehu ka panaia i o rātou tūranga mahi ā tērā wiki. Ko nā huarere mahana, huarere māku e whakararu nei i te hukapapa ki nā maunga me ngā papariti huka te take. Kātahi te taumahatanga nui tēnei ki tētahi hapori ka whai i ōna hua katoa Ina Papa Retihuka. I kōrero ahau ki a Elijah Pue, Kaikaunihera o Ruapehu mō tēnei take i kō ake nei. Ko taku pātai tuatahi ki a ia, kai te pēhea te hapori o Ruapehu i tēnei wā?
Ā, ka whakaaro ake ki te hunga ka mutu i ngā mahi, nā runga i te maunga, otirā, ka whakaaro ake ki te hunga e mahi ana ki roto i te hāpori whānui, kaua, you know, kīhai ki runga i te maunga anahe, engari ki roto i ngā toa ki te hāpori, otirā, ngā toa tūrihi, anō hoki, puta noa i te rohe whānui o Ruapehu, ka whakaaro ake ki a rātou, me te inoi pea ki te hāpori. kia homai he kēne kai, he kaiaha atu rānei, kia mātaki ētehi o mātou o te hapori e tuku atu ki ēnei ka mutu i ngā mahi hei ngā rā tata nei. He kaitono koe i te tūranga koromatu Elijah. Ki te eke koe, ka pēhea koe e tautoko i tēnei hunga e panaia ana i ō rātou tūranga?
Kāore e kore ka waimarie e au. Hoi anō, ā, me, me, me, me, me whānui ake te titiro. Kia kaua noa e titiro noa ki tō tātou maunga, ā, me te āhuatanga o te, te turuhi nō roto i tō tātou maunga, me, me, me whānui ake te titiro, ā, ki ngā, ā, ki te, te mahi pai pahikara. ki puta noa i te rohe whānui o Ruapehu, otirā nā ngā mahi ki runga i tō tātou awa, Te Awa Tupua, me ngā awa puta noa i te rohe, a hua anō, a ko tāku, me kaua noa e waiho mā te maunga te moni e homa ai, a me whānui ake te titiro. Me, me, me, me, me pono te kōrero, a, me whakaaro ake ki te taiao, He take tēnei nā runga i ngā e kī ana tērā kaupapa ko te āhuarangi. Kei te huri te tai, e poto noa te wā o te takurua i tēnei rā, i tēnei tau, otirā kāore e kore ka pēnei hoki a tērā tau. Nō reira, ka aha tātou mō te tiaki i tō tātou taiao kia kore noa e. E tatari kia kia haere mai te takurua, otirā kia haere mai anō hoki te te hukapapa i runga i tō tātou maunga. Nō reira, he aha āu kōrero akiaki, Elijah, i tō hapori i tēnei wā?
Kia kaha rā tātou. Kia kaha rā tātou, engari me me tiaki tātou i a tātou, kia kaua noa e waiho mā te Kāwanatanga, mā ngā kamupene, ā, mā te kaunihi rānō hoki, kia kaua e waiho mā rātou. Kei a tātou ngā, ngā whakautu, otirā, kei a tātou te āwhina. Nō reira, ki te, mēnā ko koe tēnā, ā, Ka whakakorengia i ngā mahi, tēnā haere mai ki a au, ki te Kāreti o Ruapehu, ki ngā kura puta noa i roto i a Ohakune, i a Raetihi, i a Te Waimarino e kī ana ko National Park. Haere mai ki ēnā kura, kei konei he kai mā koutou, hua anō hei tautoko anō mā koutou. Nō reira, tēnā haere mai, otirā kia kaha rā tātou. Na he tirohanga hou ki na pakana o Aotearoa te ito o te kiriata kai roto i tetahi whakaaturanga ka whakarewaina i te rangi nei ki te whare whakaahua i Te Whanganui-a-Tara. Ko tona kaupapa ko te panoni i na tirohana ki na pakana o Aotearoa ma te kiriata, te pouaka whakaata me na pūrākau a ipurangi nei i roto i na tau kotahi rau kua hori. Ka kitea hoki i te whakaaturanga o ētahi whā ataata a ōna mahi kai muri i te kāmera me ētahi ōna kaiwhakahaere kiriata Māori.
Well, if I look across um, uh, to my right, I can see um, a portrait of Don Selwyn, uh,

All just so many portraits and uh, we could have included so many more if we had room too.
Nā, he tini ngā kaihoe waka ama i hoki mai ki te kāinga i tēnei wiki, atu ina whakataetae hoi tere waka ama o te ao i Tukirānana, ērā kaitiana ina mētara maha. Ko Te Rangihuia Henare tētahi, e rima wāna mētara kōura, e rua āna mētara rauwhero. He pūkeke, he tū whakahirahira te toa whakaihuwaka nei nō Ōtaki. Ahakoa kāre he kapa waka kai tōna kāinga, i tere atu ia ki Turanganui-a-Kiwa ina marama tata ki te whakangungu tahi ki te karapu o Horouta.
Ko nga hua o te oke uru roa. It was really like exciting, like buzzy to to come home with so many. Mo te uri nei o Ngati Raukawa ko tāna angitu i Rānana he whakatinanatanga o tāna kore tūpou ki nga āhuatanga o te mate kōwhiori i raru ai nga whakataetae waka ama i Hawaii i nga tau e rua ki muri. I had a really good shot at coming home with a few more medals so just you know transitioning from you know, that unknown of the uncertainty of COVID at that time and just having to wait out uh, extra two more years to actually have a shot at it, um, uh, coming home with something, it was just me. Te kaumāwaru tau noa te pakeke o te taitamahine nei, tata tonu ngā wiki katoa i pau i aia te te kaumārua hāora i runga te huarahi kia hono atu ai ia ki te karapu o Horouta, Kia hoe ngātahi ia ki ōna hoa kaihoe o te kapa kairangi o Aotearoa. learning from the top of the top of our country and our being able to to learn and adapt to what they had to give it was really just a learning experience but in the end I'm glad I did make that decision to stay because I mean, um, you know, I'm back with a few goals thanks to, thanks to them. Hei tāna anō ko tōna ngākau nui ki te waka ama e ahu mai ana i nga tau tekau ne kia tū ia e mahi ana i ēnei mahi, waihoki ko ōna hoa hoe waka he hoa mau roa. So I wouldn't stay for the training because the training is out the gate but um, yeah, uh, it's mostly just the kaupapa, the energy you get off of Wakaama, the in, like how inclusive it is for all ages, um, all ethnicities, um, and yeah, I'm just looking forward to see um, where the sport can go and how big it can get Nō te wiki tonu nei ia ka hoki mai ki Aotearoa, ā, ahakoa ko te whakatā tāna e tino hiahia nei ka kore pea e roa, ka hoki anō ia ki te wai whakarite ai mō ngā whakataetae ā-motu hei te Hānuere te haere mai nei. James Perry, Te Ao Mārama.
Ā kō ake nei, he kaipakihi Māori 15 noa te pakeke e patu tāpara ana i te whakatauna kia hokona atu āna poi ina toa countdown huri noa i te motu. Tino um, tau ai te mauri tēnei, kia mōhio a uh, ai tērā kōtiro e tekau ma rua ona pakeke, kua ea ona whakaaro, kua ea ona moemoeā, kua whakatina nei.
Hoki mai anō, ā, ko ake nei he kaupapa poi engari tuatahi ake, kāre he kōrero i tua atu i te marangai huri noa āpōpō. Kia titiro ake tātou ki nā matapae huarere, he patapata i āwhā te āhua o te ua ki te nōta, tae noa rawa mai ki Tāmaki Makaurau nei. He whai titiri, he hukawhatu ki Rotorua me te taha rāwhiti, Nā, ka mahea ake te āwhā ki te uru hei te ahiahi pō. Ka weriweri haere te hau tonga ki te tāone matua hei te ata. Heke kaha ana te ua ki Whakatū, engari i te ata moata. Ka rere whenua nei nā Kapuapouri ki Ōtautahi, ko Tāhuna. Anahe pea te tāone, ka kite atu i a Tamanui te rā āpōpō, he rangi paihua rere te matapae ki reira, ā, hei te tūhoetanga o te rā tīmata ai te ua ki Waihōpai. Ko Pōtiki Poi i whakatūria e Georgia Latu, 12 tau te pakeke, nōna nei te moemoeā kia kitea i te poi e hokona atu i roto i nā toa huri noa. Ka ea tōna moemoeā anā rangi tata nei me āna ake poi ka hokona atu ki nā wharetō o Countdown huri noa i te motu, anei a Muriwai hei.
12 tau te pakeke o tēnei raka hinonga i te wā i tīmata ia i tana pakihi mahi poi. Tino um, tau ai te mauri tēnei, kia mōhio uh, ai tērā kōtiro e 12 ōna pakeke, kua ea ōna whakaaro, kua ea ōna moemoeā, kua whakatinanahia. Ai.
E 2019 te tau, ka whakatūria te pakihi i tapaina ko Poipōtiki hei tohu araha ki tana teina ma te pū i Rakehe. I tērā wā anō tonu i whānau mai te pōtiki o te whānau, arā, ko Apitiniko. I whānau mai a Apitiniko, ā, i a ia, ā, ōna ake pūkenga, ā, ā tōna ake, ā, āhuatanga, ko te Down Syndrome tērā, ko te Trisomy 21. Nā tērā i whānau mai tētahi whakaaro, ā, ā, i pērangi mātou te whakanui i a ia i roto i tēnei pakihi. Like all whanau we have our highs and lows and I guess working together Georgia and I have created a solid mother daughter relationship but our whole whanau unit is involved in this. Kua toru tau te pakihi nei e hokopoi atu ana, ā, ka tahia anō a Georgia Latu, ka waitohu i te kirimana ki te toa hokomaha o Countdown. ana te ngākau i te tirohanga atu, ā, kāore anō mātou o Ngāi Māori kia koke i wērā momo poutama, ā, kia whai i ngā taonga Māori i roto i tētahi mea arā ko te countdown. Ā, ki au nei kāore, kāore mātou i te whakaaro pērā ai i te tīmatanga o tō mātou penapena pūtea engari nā tērā, ā, kua tino huakina ngā whatu i te whakaaro

Hāunga te taha pakihi, kei te mau tonu tēnei uri o Ngāpuhi ki tana moemoeā. Ki au nei ko te whānau, ko te hāpori. Ehara taku toa i te toa takitahi, engari he toa takitini. Nai reira ko te whakamahi i ō mātou ake mātauranga kia kia whakatō ai ngā kākano ki roto i te poi kia huakina ngā ara hou, kia hikoi ngā hikoi hou. Hei ngā marama e tū mai nei, ka kitea ēnei taonga nā Pōtiki Poi ki ngā toa hokomaha e 30 o Countdown. Muriwai hei Te Ao Mārama! Ka wanike, a Kāti, koina nā karere kai taku kete i tēnei pō. Tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roa nā atu o ā mātou kōrero.